Li rrid insaqsik huwa f'daw 11-il sena rajt tibdila fit-trends? Mhm.
Nemmen li żgħażagħ din isaqsu iktar. Mhm. U żgħażagħ meta tihom spazju ħaj jistaqsu ħaj jifmu. Ġien niftakar meta kellna dal-exercise fejn għandek grades ħieħa bejn 150 ruħ U ntella dal slides fejn ngħid issa kulħadd jaħdem għal rażu, tajjeb, u taħsbu kif ir-relazzjoni ta' ommok u ta' missierek jew ta' ġenituri tiegħek taffettwa lilek u x'effett għandha fuq kif tħares li jessess oppost jew l-istess U kif taħdem, kif jitfa' il-sħabek ħajaffettwawk u huwa huwa mument taħsib, nagħmilha mal-14, 15 year olds, mument taħsib kulħadd individwali. U meta għamiltu l-ewwel darba, kien hemm min qalli tfal għadhom ma wassux sem, ma jafux jirriflettu to that level, fimt? Hmm. Sissa kull meta minnija, silenzju kbir u mir-reactions ta' tfal u mid-diskussjoni toħroġ wara, hmm. tinduna li l-maġġoranza tagħhom jistgħu jifmu li l-fatt li ommi missi ħin kollu jiġġieldu. Jiena nibża' jintħol f'relazzjoni, għax għalija relazzjoni eterna U dak dik tqanned missieri bilfors u jixrob u jdaħħaq in-nies kull fejn imorru, allura jien ma rridx nirriskja li nitqanna b'xi ħadd. Waqt li forsi kieku titilqu, jien qed nitgħallem u tiltaqa' ma' xi ħadd ieħor li jkun iktar kuntenta. Mhm. Hemmhekk jista' jkun qed nitgħallem jiena li mhux kull raġel huwa l-istess. Mhm. U hemm relazzjonijiet li huma jagħmluk kuntent u hemm relazzjonijiet li jagħmluk imdejjaq. Xejn mhux bilfors kull separazzjoni tagħmel effett ħażin fuq it-tfal. Jien hija l-mistoqsija tiegħi hija kif dawn l-għalliema li qalulek isma' tfal eh, m'għadhom ma waslux hemm. Kif il-Madonna taf li ma waslux sem jekk qatt ma tajthom l-opportunità li jsibu li li jkollhom ftit silenzju li tihom mistoqsija vera tajba għax int ukoll Il-mistoqsija hija hija kollox hija l-qafas minn hemmhekk irid jitlaq il-ħsieb. Tihom il-mistoqsija vera tajba li li tolqot il-musmar fuq rasu u minn hemmhekk jiskatta proċess ta' ħsieb li ħajmaturom. Those are life-changing moments. Jina, meta kont qed nagħmel kors università, konna morna nosservaw xi lezzjonijiet l-Ingilterra. Mhm. U niftakar nidħol f'dil klassi. forsi kien hemm 15-il tifel u tifla. U l-għallim qal beda jiddiskuti magħhom suġġett, tefa' suġġett fuq il-mejda u qabdu jiddiskutuh. U jekk jgħidlek, bħal met nagħmlu hawn jekk ta' argument isiblek argument kontra, toħloq diskussjoni. U għalet l suġġettu da, għalli Philosophy for Kids. Beautiful, mate. Wow, Għaw, li da qed jitgħallem jiddiskuti, qed jitgħallem jargumenta l-punt tiegħu imma fl-istess jien jagħti ċans li ħadd jitkellem. Tal-ġennu, da qed nitkellmu kelli 22 ġviri ilu naqan, 15 sena. 15 sena ilu, fim? Eh, eh, eh, Kien jgħamlu da fajn. U tfal kien kellhom?
13, 14.
U it-tfal kien ikunu parteċpi fija kien ikunu. Ċajta, ċajta.
Niftakar kienu tkellmu fuq xi, għax għandi niftakarha, fuq koppja li hi kienet iġiblu tfal biex joqtluhom. Kienet storja vera li eh, ġrat l-Ingilterra dak iż-żmien, dak iż-żmien għandu jkun joftit qabel. Imma dan dunaw li meta tfal qegħdin fikċina kjaru l-aħbarijiet, semawh. Mhm. Allura nista' ħallihom jisimgħu dik il-minuta, minuta u nofs, u bat jivvintaw storja ġu magħhom. Jien kan nista' bħala ġenitur bħala għalliem, indur li għamedhom x'taħsbu, kif tħossukom dwar di. U hemmhekk qed jitgħalmu. Din istess ħaġa bħal meta fem kien hemm il-persuna li rebħet il-Eurovision u kienet bil-leħja imma tippreżentawha bħala femminili. L-Iżrael ma niftakar.
Imma niftakar li fil-daw it-toks ikun għamlu għal-ġenitur għax il-toks nagħmluhom għall-ġenituri, għall-għalliema u mbagħad għat-tfal. Għalfej, biex meta l ħaġa inserħu ras il-ġenituri, għax mhm. problema kultant hija li jekk ħajġu kemm fuq is-sess eh, mill-għada it-tifla tijaj ħad il-bess minn iskertu tinżel mhm. toħqoq. Li forsi ma jkomx l-istess value structure intu huma u forsi tbeżza. Imma anka l-idea li ħan kelmu fuq is-sess L-għada, it-tifla u t-tifel ħa jintefgħu għax-xalar u għal sess bla doċċ għax jistgħu tgħinilhom permess. Meta r-riċerka turi bis-saħħa qawwija li meta hemm edukazzjoni sesswali tajba, iż-żgħażagħ jagħżlu li jkunu attivi iktar tard. Mhux waħda u tnejn. Xi jikkostitwixxi eh, edukazzjoni sesswali tajba? L-attitudni tal-għalliema. Riċerka turi li l-attitudni tal-għalliem ta' meta mhm. jippreżenta, ta' meta jitkellem, ehm, meta jitkellem mod apert. Mhux qed jikdeb. Mhm. Mhux qed jagħti nofs l-istorja mhm. biex imbeżżaw. Mm. Tajjeb. Ehm, u qed jagħti r-riżorsi tajbin, ġifieri eh, jekk qed titkellem fuq xi ħaġa, titkellem fuq ħaġa riċerkata, mhux xi ħaġa li jiena mrobbi l-istess jinnaf anali mhux naturali, mela allura nallima, qed tifhem meta hemm riċerka f'dak li qed nallim. Dak eżempju ħażin kien. Għax ma tfhem nitkellmu għal Dak kien hemm eżempju. Eh, issa nfattin t-lessir konsejjer issa. Eh, xi kostitwixxi. Eh, iva, da, da, l-attitudni tal-allim u r-riżorsi u li l-attitudni tal-allim mbagħad ovvjament toħloq spazju fejn jistgħu jisaqsu mm. mod naturali u b'mod mingħajr mistħija, mingħajr ħafna daħk. Mm. Dik tagħmel differenza kbira. Ehm, u naħseb jiena apparti li ehm, li rrit nżewġ maħħa li peress li inti ehm, tara nis fil-klinika u kol naħseb int għandek kapacita kbira li tiffaċili ta' konverzazzjonijiet mhm. li tejn il-dak li jkun jgħid dak li għandu bżonn jgħid bl-aqwa mod li jista' jgħidu u dik naħseb ara x'valur għandha madonna kemm għandna bżonn numru dawn l-affarijiet f'Malta. Ehm, ara għax inti qed toħloq ukoll ehm, mhux mal-individwu biss, imma mal-bqija ta' sħabu. Jiġifieri inti daqqa waħda ollejt il-livell tal-konverz ta' taħdita bejn daw in-nies. U forsi llum ma rnexxilix nitkellem bħal ċali jew mm. whatever, eh, imma wan tallimt minn ċali kif kif jesprimi. U forsi għada pitada eh, jibda jkollu l-kuraġġ nibda ngħid daw l-affarijiet. U xek biss meta jiena qed ngħid eżempju għax in-nies idumu jagħmlu sess. Mm. Is-soltu bej ħames u 6 minuti u nofs. Ġimini dikom għamilt li siħaddej, specialment li tatakom, mm. tibbu l-xitja. Mm-hmm. U tara z-zaza, ħarsu li xaħat. U jemmek taf imma li dak il-persuna ġibtu inċek. Mux biex tibbu li jew biex tiksru, imma il-nis issa din ikwexinjaw. Mm-hmm. Ma da vera. Biex ma joħloqx ideali fittizzi li jena ħasni jenqas. Kullħat jikkumpara miegħu mbagħad kulħadd jemminhom mm-hmm. u għaxar snin wara għandhom problema bl-erezzjoni għax dak iż-żmien kienu jisimgħu hekk u mm. jien biss m'għandhomx daqshekk.